Yo nɔvi lɔlɔ̃wo me do gbe na ame sia ame va gbe nke ƒe aʋala dzi. Ŋkɔ nye nye ɖem ne nya me ye ne va mɔ jija gba na subscribe ne subscribe vɔ la ke mana ma video kple ame nɔvi. Ele veve ɖe. Eh, nu sue ɖe ko me ma ƒo nu vɔ hafi ma yi dzi akpe ɖaɖa ne yi na subscribe ame yiwo le video subscription wɔ le video te. Ame yiwo le comment yiwo ŋlɔ ame yiwo ƒete le eh, asi na video eh. nye me nya akpe ka ma da na mo ma wo so gbɔ li sa ma kiti kata ne na da kpe ne va aƒe ahan eh egbe ƒe nu yi me ma ƒo nu tso ya nye be video ɖe va tum egbe ŋdɔ me ma gblɔ me ŋdɔ me eya fufu la me kpa le dɔ me ma ya be o ma va ma va ƒo nu vi ɖe tso ŋu ne mia kpɔ be leke mia wa gbea vivi gba Makɔ video kɔ ɖe eme, ne mído to míkpɔ videoa vɔ la, ekema maƒo nu tso eŋu. Ta míkpɔ video ne míva.

Nɔviwo mi va yi kpɔ video mi trɔ gbɔ va fifla ekpɔ ale yi wokɔ afɔ kɔ le ice kenke blu wokɔ afɔ kɔ le ice kenke blu eya ame nɔ gbɔgblɔ be mi le tsitsi technology mele mia si o ɖe eya ta mi tsi megbe le agbe me. Míaƒe dziɖuɖuɔ ɖe, womekpɔkpɔ be leke míawɔ ɖe. Ne enu yi míakɔ nɔ sobolo wɔ kura tse, míakɔ míakpɔe le e a a míade dukɔ me o. Èkpɔe ɖa ɖe. Viɖe ko makpɔ magblɔ le akpa ma dzi. Ok. But on a more serious note, ok, ne míge ɖe akpa yi yi dzi viɖe ya nye be kpakpla maxɔmaxɔ, eyae nye akpa gbãtɔ. Evelia, tagbɔsese ƒe agbenɔnɔ, eyae nye mekpɔ le video ma me, tagbɔsese ƒe agbenɔnɔ. Etɔ̃lia, eyae nye be suku maɖemaɖe. Meɖe kuku, Ee, menye sukuxɔ me woava fia nya sia wò le o. Vɔ le egbe ƒe ŋkekea me ɖe, ɖevi yi de suku alo nyɔnu yi de suku va yi nɔ sukuxɔ me ɖe, enya be yi ƒe afɔ gɔme ɖe, eɖi eɖi woƒe nɔƒe. le egbe ƒe ŋkekea me. Ne ege ɖe sukuxɔ me ɖe, ne womefia wò naneke naneke woafia wò ale woklɔ asi aƒu wodu nu. Mibia se aƒenɔ yi kɔ afɔ kɔ le ice kenke blu na mi fifla. Me ya ɖeka ale wò lo, eya tɔ ko Mawu wɔe be edo ɖe go. Eya ta magblɔ nya ɖe kɔ de me aƒe ma yi dzi be ne èle yi ya woƒe fon le asiwɔe, kpɔ gbɔ be fon kamera ye le. dɔwɔna wɔ nyuie ɖe. Ekɔ me kɔ kpɔgbɔ be le dɔwɔna wɔ nyuie ɖe. Mi hiã ya ofete mobile phone eya ena be ya ofete le dodo va va de go. Me nya be ame yi record ya mobile phone dzi o record me nye camera o dro ɖe asi o. Ta ne mobile phone le asi wɔ la kpɔgbɔ be ele zɔzɔ twenty four seven camera ya tete ne nɔ dɔ wɔ. Akpe ɖe ŋuwò gbe ɖeka. Ne míkpɔ nu yi le dzɔdzɔ le Amerika ƒetee la, mobile phone ye yae na be George Floyd teƒe eƒe wuwu teƒe ɖe. Míte ŋu kpɔ nyateƒe ɖe le fi ma. Ta mobile phone le twenty four seven mina be miaƒe kamera nenɔ dɔ wɔm le edzi nyuie ɖe. Ok, míge ɖe akpa yi me le nu ƒo tso ŋu be sukumademade alo kpakplamanamana. Nyɔnua ƒe tagbɔ sesẽ eyae wɔe be wòte ŋu wɔ agbe ma. Ekpɔe be Nuɖuɖuɔ yi ŋtɔ yi ma kɔ yi ƒe nu kɔ ɖui o. Yi yi na yi dzra ƒe na me bubu woe. Ta ne me gblɔe le suku ƒe akpa dzi eya nye be akpa ve. Aida enya kɔte be dɔlele yi ƒe afɔ gɔme hafi wokɔ le nua blu be amewo no ɖu. Alo He mede suku o ta la, menya be yi ƒe afɔ gɔme o ɖe, yi ƒe afɔ afɔ gɔme ɖe, edi yewo ƒe nɔƒe ye o. Ɖewomahĩ ne nye meka ha tso o, ete ŋu tsɔ mia kɔ ɖu nu faa, ne mikpɔ agbe ya tɔgbi. Nye menya be mate ŋu aƒo asi akɔ be menye ʋɛ nyɔnua ye wɔ nu ma o. mate ŋu aƒu asi akɔ be menye eve evenyɔnue wɔ nu ma o. Vɔ ne míkɔ ŋku kɔ da ɖi la, enye mekpɔe be nyɔnua ɖe ɖe wòdo eƒe wɔnuwo me menye ɖe menyɛ o. Enya be. Nui wɔ le nu gbegblẽ. Akɔ afɔ kɔ blu ice kenke yi miaƒe te mi dro nɛ kple go ɖeka me nu ice kenke sobolo me nui leke yɔ nɛ bubuwo ga le brokina me nui ta mi gblɔ be eya ele brokina kple ice kenke wo wɔ sigbo le dzɔdzɔ le teƒe teƒe vovo ema mi nɔ ghana me ale be mi va ke ɖe ami dzomi yi wo le wɔwɔ Wokɔ amatsiwo kɔ le kɔkɔ ɖe eme. Wokɔ amatsiwo kɔ le kɔkɔ ɖe dzomi mía dzomi nye degba lo míawɔ. Mi le didi be agbea ne vivi. Vɔ ne megakpɔ the bigger picture ya nye be machine kae mele mía si le ʋe me alo le míaƒe Ghana dukɔ me yi wɔe be aƒenɔ ya mate ŋu ava yi gbo alo magblɔ be ava yi tu eƒe sobolo ele ke ne ice kink le fi ma o. Gatewo mele oa? Ne gatewo manɔ anyi ɖe, mɔnu ɖeke megale wu eya oa? Mekɔ va do wò ŋkume ne wò tsɛ nàkpɔe, ne nàkpɔe be menye nu sia nu nàkpɔ wòva le yiyim o, wò ve matsi na wò ve maɖui o. Eya nye gbãtɔ. Evelia, ne wowɔe vɔe, wotunɛ ɖe ego nyuie ɖe me, woatui nyuie ɖe, wa label kura tsɛ, label fifia ɖeko wole printi le printing press wɔe. Ɛhɛn, food and food and drug boardtɔwo womehiã be wo no satisfy leke woyɔnɛ ɛɛ sobolo alo no satisfy eh, Burkina no va yi satisfy le koyo ne eh, ice kenke na wa aƒe wa nu ekpɔe ɖa ɖe eya me kɔ va mɔ dzi na wɔ ne wotsi na kpɔe ne na kpɔ be mm ne susɔ na ɖe la gbea ŋu esusɔ na ɖe menye nu sia nu mianɔ ƒeƒle anɔ ɖuɖu menye nu sia nu menye nu sia nu Eya ƒete le dzɔdzɔ ɖe. Ne mia kɔ srɔ nu ye mobile phone eyae na. Me nɔ dɔ wɔ le hotel me ale be me va do go ame ɖe. Amie tsi nam be infact yi me ƒle nu doa me be nukata. Ebe yi va yi wɔ dɔ le nu ɖuɖu da ƒe ɖe ɖe. Nu yi va yi kpɔ ɖe fima he yi ge ɖe fima ɖe yi wo le ame ble fuz ɖeka ko yi tasi. Yi me ga wɔ dɔ edɔ wɔ ƒe yi aƒe yi me ga wɔ dɔ o. Ya ku nu ɖuɖu. le nudzraƒe ɖewɔe ɖe ebu ɖe na yi be yi me gaɖuɔ nu le gbe gbe dzi o. Le mía ɖe kɔ nu me ɖe wa nya zɔ baa a nya ble fu na wɔ baa. Vɔ nu yi me di be ma gblɔ nye be le agbeɛ me ɖe mi kpɔ gbɔ be mía ŋutɔ mía dzra mía ƒe nuɖuɖuwo ɖo. Eya ta me nɔ mɔ dzi va ne agbeɛ ne vivi na mi le ʋe me. Nɔvi lɔlɔ̃ wo nye ma ƒo nu sugbɔ o sɔe me kɔ va ema be. Ame ɖe kɔ afɔ kɔ le ice kinki blu ɖe lé be na wò nuɖuɖu. Lãmesẽ ne nɔ mía si. Ne le yiyi ɖe, kpɔ gbɔ be woƒe fon wo tse wa va yi te wa te wa va yi ke ɖe ɖe ŋu akɔe de ɖe go. Ekema exɔ na ame susɔewoe ma. Fifi la menye ame sia ame anɔ ŋu du ƒu be mayi ma va yi no ice kinki o haɖe be mi nu yi mi kpɔ ta. Nɔvi lɔlɔ̃woe. Mebia da gbe na ame sia ame. Mègaŋlɔ be mebe ne èva mɔ dzi, nu gbãtɔ wòdze be nàwɔe nye be nàsɔscribe, ne èse videoa vɔ, ne èkpɔ videoa vɔ la, ekema nàna kɔmɛnti, nàŋlɔ nane le ete, ekema nàɖo asi nam le edzi.